u tama ndi u ṱoḓa tshithu zwa vhukuma kana u ṱoḓa muthu ni khou mu ṱoḓa zwa vhukuma lune ni dzulela u ṱoḓa zwinzhi zwo fumiwa nga tshivhi tshine tshi ḓisa separation kha ini na mudzimu waṋu tshivhi tshi tshi ḓa shangoni tsho ḓa nga u tama bivhili i ri musi musadzi ivi a tshi vhona uri muri wo vha u wavhuḓi kha zwiḽiwa u tama ṋama ende zwa ḓa maṱoni a vha o tama ha maṱo ende muri wa ita uri muthu a vhe wise zwa vha pride of life a ka mutshelo a ḽa genesis 3 vs 6 musadzi a lavhelesa muri a wana wo naka wo fanela u ḽiwa u tshi takadza maṱo u muri wa u tamisa u wa ṱalifhisa a mbo fula mutshelo wawo a ḽa a ṋea na munna wawe na ene a ḽa bivhili yo ri vhudza uri ri tshile shangoni ri sa funedzwa shangoni yohane ya u thoma 2 vesi 15 uya kha 17 ni songo funa shango na zwi re shangoni ane a funa shango u funa khotsi a zwiyo khae 16 ngauri zwoṱhe zwa shangoni ndi amba nyemulo dza ṋama na nyemulo dza maṱo na u tshila nga u ḓikukumusa a zwi bvi ha khotsi ndi zwa shango 17 shango ḽi a lovha na nyemulo dzaḽo huno ane a ita zwine khotsi a zwi funa u ḓi dzula e hone na lini na lini zwithozi zwa mudzimu zwi khou vha hade lune vhathu vha balelwa u bva khazwo ri khou vhona vhaṅwe vha khou lwa na u vha free kha zwithu zwe vha tou ḓidzhenisa khazwo ende vha ḓipfa uri vhanga vha khou vhuiselwa fhasi ende vho fashiwa kana vha khou khonṱhiroliwa muthu wa hone a tshi tendelwa u tshimbila u tshimbila zwiṱukunyana Hetshi tshivhi tshi dzula u dovholola, mimuya ya vhuvhi yo dzhia advantage ya controller vhutshilo haṋu. A ni na control kha hezwi zwivhi, zwo dzhia control kha ini. Miya mivhi i phusha na u harasa uri vhathu vha ite tshivhi. Tshiṅwe tsha diabulo tshine a ita ndi ṱoḓa uri muthu a ṱoḓe a vhe na u emula. Ndi tshone tsho no fareledzaho ende world system dzi khou worka hard u ita u tama nga dzi system. Ndi yone nḓila ine diabulo a thagetha ngayo vhathu. nga kha screen internet tv billboards magazini movies newspaper and social media zwo ḓala nga u emula ha zwinepe zwine zwi isa vhanzhi kha tshivhi tsha sexual sin ende iṅwe nḓila ine ra ita ngayo ndi nga kha u dovhola tshivhi U dovhola tshivhi zwi vulela vothi ḽa mimuya mivhi kha vhutshilo haṋu zwi vhidzwaho pfhi addiction ni nga ḓi wana ni kha addiction ine na dzi realize uri a ni na control yazwo ya tshetsho tshivhi na luthihi bivhili i ri kha vhagalata 5 vs 16 i ri i ri hone ndi ri tshimbilani lwa muya ndi hone ni sa ḓi ita zwine ṋama ya emula zwone zwi khou ṱoḓea kha riṋe u tshimbila muyani tshifhinga tshoṱhe uri ri sa wela kha dzi themuthensheni. U dzi wana ni kha ndingo a zwi izi uri ni bve khayo, ngauri tshivhi tshi ṱoḓa u ni wisela fhasi. Tsha fareledza kha vhutshilo hashu, example yavhuḓi ya hezwi ndi masturbation na u vhona zwithu zwi si zwavhuḓi kha internet. Hu na vhatendi vhanzhi vhane vha khou struggler nga hezwi, a si uri vha tou vha vha khou zwi ṱoḓa. U zwi ita ndi uri ndi feelings ine a i khonthiroḽei na muya muvhi wa vha fareledza. Kharali tshiṅwe tshithu tsho bvelela kha inthanethe or muvi une na khou vhona tsha bvelela na ita hetshiḽa tshivhi, u bva hanefho ha vha na sense ya shame. A ni ṱoḓi u zwi ita, ha feel uri point ya u dzama u rabela kha Mudzimu ndi mini. Hezwi zwi vha zwithu zwa nṱhesa kha Sathane ngauri zwi fareledza vhoṱhe vho no tenda na vha sa tendi. King David o vha a munna muhulwane o no ita zwithu zwavhuḓi kha Mudzimu. Second Samuel 11 verse 2 Davida o dzula nṱha ha ṱhanga a vhona musadzi Batseba musadzi wa Uria hu hethe. Davida a vhidza vhaḓinḓa u vhidza uyo musadzi. Davida mbo ḓi fhedza u lala nae a fhedza o ḓihwala. Kha 15 ya ri ndi musi Davida o ṅwala luṅwalo. 15 ya ri Davida a fhedza ngo ṅwala luṅwalo. Verse 15 luṅwalo lwonolo a ṅwala uri, Uria nga a ni range phanḓa. afho hune nndwa ya vhifha hone. Nndwa ya vhifha, ni mu laṱedze a vhulawe, a fe. Davida o vhulaisa Uria munna wa Batseba. U itela u vala tshiṱori tshawe tsha vhupombwe, Davida nga murahu a tshi ṱoḓa u fhaṱa thembele ya Mudzimu, o vha o rijekthiwa ngauri zwanḓa zwawe zwo vha zwi na malofha. Vhatendi vha tshe na tshivhi tshetshi ngomu havho, ende vha tea u vha khefuḽu uri vha si wele kha hetshi tshivhi tsha diabolo tshi fareledzaho. Hu na nḓila nnzhi dzine tshivhi tsha nga ḓisumbedzisa kha vhutshilo ha muthu. a ri tei u dzi ḓivha fhedzi ri tea u maker sure uri ro dzi blocker iṅwe nḓila ine tshivhi tshi nga ḓa ndi nga social media kha television programs ndi zwine vhatendi vho lonazwo lwa tshifhinga tshilapfu ni kha inthanethe ni khou ṱoḓa something zwa pornography zwa a si vhatendi vhoṱhe vha re na maanḓa o skipa Vhunzhi vho lingwe ndi vha wela. A ri khou jajha vhathu mara ri rabelisa mudzimu uri a vha phuluse. Zwone a zwi izi ngori vhatendi vha fhedza nga u vha addicted na u vhona pornography contact. Paulo uri kha Vharoma 15 verse 1 ri vhu konḓelele ri songo ḓivha riṋe vhaṋe. Ri khou tea u rabelisa vhane vho fasho kha zwivhi hezwi. A ri tei u sengisa vhaṅwe, ri khou tea u vha rabelisa. Iṅwe nḓila ndi nga kha vhangana na dzi neighbours na vhane ra vha funa. Hezwi a si u foma u vhenga vhaṅwe. ndi uri ni gude u rejecta zwiṅwe zwa zwithu a ri tea uri ngori vha tsinise na riṋe ri tea u vha tendela u ri fuluwensa u ita zwithu zwi si na mudzimu zwine a ni zwi ḓivhi ndi dza uri musi vha tshi to zwi amba kha vhutshilo haṋu na zwi ṱanganedza ndi u ṱavha mbeu ya tshivhi ende i ḓo aluwa ya kwasha zwoṱhe kha vhutshilo haṋu vhutshilo ha muya kha vhutshilo haṋu ndi ya ndeme zwithu zwine na zwi ita ndi zwa ndeme relationship yaṋu na mudzimu ndi ya ndeme a ni tea u tendelana muthihi a tshi kwasha relationship yaṋu na mudzimu nga u introducer poison kha vhutshilo haṋu vhakorinti ya thoma 15 vs 32 ya kha 34 ni songo khakha u ḓowelana na vhavhi zwi tshinyisa milayo mivhuya dzivhulwane vhukuma ni si ite zwivhi ngauri kha vhaṅwe vhaṋu hu na u sa ḓivha mudzimu ndi tshi ralo Ndi ḓo ḓo ri ni ṱhavhiwe nga dziṱhoni. Tshivhi tshe na khou ṱoḓa tshi litsha tshi ḓo dzulela u ni fha shame. Ni humbula mini nga muthu wa u sola? Vhathu vho no tswa, vho no waniwa vha vha na shame kha vhone vhaṋe. Mara kha zwoṱhe, Yesu ndi ene a re na maanḓa manzhi. A zwi na ndavha tshiṱitshi tshine na vha khatsho zwino, a zwi na ndavha zwine na khou ita zwone zwino, ngoho ndi ya uri ni nga kona u bva. Kha zwi nga thusi fhedzi i bvaho kha Yesu Kristo. Yesu u dzula redi na u ṱoḓa ni thusa kha tshivhi tshiṅwe na tshiṅwe. Zwine na tea u ita ndi u tou ṱanganedza Yesu Kristo na tshimbila nga nḓila yavhuḓi. Irani Yesu Kristo a ni tshimbidze kha zwoṱhe ni ḓo farelwa. Na vha free, irani Yesu a ni ise kha nḓila yavhuḓi. Ni fokhase khae. Yohane ya thoma 2 vesi 17 Shango ḽi a lovha na nyemulo dzaḽo. huno a neta zwine khotsi a zwi a zwi funa u ḓi dzula e hone lini na lini renew your mind nga zwithu zwa mudzimu u fhirira nga zwithu zwa shango vhaefesa 4 vesi 20 uya kha 24 huno ini yo ni ngo funza khristo nga u ralo 24 arali na ngoho no mupfa no funzwa khae hu nga vhona mafhungo ngoho kha yesu 22 ngauri hu pfi bulani muthu mulala ane nga kutshimbile kwa kale a ḓitshinyadza nga dzinyemulo dza vhufhura, hone ni tende u dovha u itwa vhaswa kha muya wa u ṱalukanya haṋu. 24 ambarani muthu muswa we a ri a tshi vhumbiwa ha vha u tevhedza Mudzimu, a vhumbwa o luga, e mukhethwa, zwi tshi bva kha mafhungo ngoho, u tshimbila nga muya musi muthu o bebiwa nga huswa, ho vha na nndwa vhukati ha muya na ṋama. Na fida muhumbulo waṋu nga u vhala ipfi ḽa Mudzimu, na ḽi shuma, na ita zwine ḽa amba, na rabela. Ni ḓo tshimbila nga muya. Vhagalata 5 verse 16 uya kha 17. Hone ri ri tshimbilelani lwa muya, ndi yone ni sa ḓo ita zwine ṋama ya emula zwone. 17 zwine ṋama ya emula zwi lwa na muya, na muya zwine wa tama zwi lwa na ṋama. Hezwo zwi tshi lwedzana zwi ita uri ni sa ḓo shuma zwine na funa u ita zwone. Mishumo ya ṋama ya ṅwalea kha description box. mirole 6 vesi 27 uya kha 28 naa munna nga kumba hani mulilo a sa fhise zwiambaro zwawe naa munna nga kanda hani masimbe a sa fhise ṋayo dzawe mateya 5 vesi 29 uya kha 30 28 a vha nṋe ndi vhudza ino ndi ri a lavhelesaho musadzi nga u emula o no vha phombye mbiluni yawe 29 ndi zwone arali iṱo ḽa thungo ya tshanḓa tsha uḽa ḽi tshi u khakhisa ḽi ṋongole u ḽi laṱe ngauri ndi khwine hu tshi tshinyala tshithihi tsha muvhili wau uri muvhili woṱhe u sa ḓo kudzwa muliloni ndi tshaṋu dzone kha zwithu zwine zwi ni isa tshivhini khere hu inthanethe bvelani khae ni vhale ipfi ḽa mudzimu yakobo 4 vesi 7 uya kha 8 luvhani mudzimu lone na debo lu ḓo ni shavha sendelani tsini ya mudzimu ne na sendele tsini haṋu tambani zwanḓa vha ita zwivhi kupulani mbilu ini vha dzimbilu mbili lukomo lukomo